וויאזוי קען א מענטש זיין בשמחה אפילו ווען די לעבן גייט נישט גוט? וויאזוי קען א מענטש זיין פרייליך ווען ער האט צרות? איז וויפיל איך ווייס דא דריי מדריגות, דריי לעוועלס אין דעם. די ערשטע מדריגה, די ערשטע לעוועל, איז צו האבן א פאזיטיוו עטיטוד. קוק וואס דו האסט יא, קוק נישט וואס דו האסט נישט, קוק אויף די גוטע זאכן אין לעבן, קוק נישט אויף די שלעכטע זאכן אין לעבן. ווייל וואס געשעט איז, יעדע מאל א מענטש טראכט פון זיין ווייטאג, ער האט עפעס טוט אים וויי, זאכן גייען נישט גוט אין זיין לעבן, און ער טראכט דערפון, וואס געשעהט איז, יעדע מאל דו טראכסט דערפון, ביסטו עס נולד נאכאמאל, דו באשאפסט נאכאמאל די פעין, אזוי ווי מען זאגט אין ענגליש, יו אר ריקריעטינג די פעין. ווייל לאמיר זאגן א מענטש, עפעס טוט אים וויי, אבער ער טראכט נישט דערפון, וואס געשעהט איז, די ווייטאג איז נישט דא, אבער די ווייטאג איז יא דא, אבער דו טראכט נישט דערפון, ס'ליגט נישט אויף דיין קאפ. סאו ס'ליגט נישט אויף דיין קאפ, פילסט עס נישט, סאו דו פילסט עס נישט, ס'איז טייטש אז ס'איז נישט דא, אפילו ס'איז דא. סאו אלעס ווענדט זיך וויאזוי די מענטש טראכט און וואס ער טראכט. סאו אויב די מענטש איז פארנומען טראכטן פון זיינע צרות, וואס געשעהט איז אז יעדע מאל ער טראכט פון די צרות ווערט עס באשאפן פון ניי, און ס'ווערט א חלק פון אים, ס'ווערט שטערקער ביי אים, און ס'נעמט אים איבער און נאך לייטער. אבער טאמער מ'טראכט פון די גוטע זאכן, און מ'טראכט פון זאכן וואס מ'האט יא, דעמאלטס וואס געשעהט איז אז די צרות זענען נישט אין דיין קאפ, סאו די צרות זענען נישט אין דיין קאפ, פילסטו עס נישט, ממילא קענסטו האבן א פאזיטיוו עטיטוד, מין קענסטו זיין אביסל פרייליך מיט דיר אפילו ווען ס'טוט וויי. געב מיר א משל, לאמיר זאגן איינער איז חס ושלום א ארעמאן, איז עס איז זייער א שטארקע ווייטאג, מען דארף צוקומען צו יענעם, מען האט נישט וואס מען דארף, אבער אין די אנדערע זייט דער מענטש איז זייער א געזונטע מענטש, סאו אויב גייט ארום א גאנצע טאג טראכטן קוק איך בין א ארעמאן, וואס געשעט איז אז ער האט זיינע ווייטאג א גאנצע צייט, אבער טאמער טראכט ער קוק איך בין א געזונטע מענטש איך קען ארויס קומען פון בעט אליין, איך קען גיין, איך קען רעדן, איך קען הערן, איך קען זען, איך קען קומען, גיין, טון, מאכן זאכן, סאו וואס געשעהט איז אז ער קוקט אויף די זאכן וואס גייען גוט אין זיין לעבן, איז עט דעט טיים, דעמאלטס טראכט ער נישט פון זיין פעין, איז מילא אפילו ער איז א ארעם מאן און ער האט די ווייטאג פון עניות, אבער ס'ליגט נישט אויף זיין קאפ, אויף זיין קאפ ליגט איך בין א געזונטע מענטש,

כ'האב נאך די סערדזשערי פאר אפאר טעג האב איך מיך נישט געקענט אויפזעצן, ווען כ'האב געליגן האב איך נישט געקענט אויפזעצן, סאו קודם כל כ'האב נאר געקענט ליגן אויף מיין רוקן, כ'האב נישט געקענט ליגן זייטוועגס אויב האב איך געהאט יסורים נוראים, און כ'האב מיך נישט געקענט אליינס אויפזעצן, די איינציגסטע וועג וויאזוי כ'האב געקענט ארויסקומען פון בעט כ'האב מיך געדארפט ארופגליטשן און זיך אנכאפן אויף די זייטן, און האפן איך גיי נישט געבן א סלייד אראפ אינגאנצן ליגעדיג, אויב יא וואלט איך נישט געקענט אויפשטיין, איך וואלט געדארפט איינער זאל מיך אויפהייבן, און ברוך השם נאך אפאר טעג איז עס בעסער געווארן, איז פארוואס איך זאג דאס איז ווייל מענטשן כאפן נישט וויפיל גוטע זאכן מען האט אין לעבן, מען איז ביזי, מען שטייט אויף יעדן צופרי, מען קומט ארויס אין בעט און מען כאפט נישט, ס'איז דא מענטשן וואס קענען נישט אליינס ארויס אין בעט. מען כאפט נישט וואס די גוטע זאכן וואס גייט פאר אין לעבן, מען טראכט נישט דערפון, ווייסט די לעבן פארט, ס'פארט, מען שטייט אויף צופרי, יעדער איינער גאוז אן איז דעי וויאזוי ס'גייט פאר, און פארטיג, ווייסט מען כאפט אפילו נישט וואס דא גייט פאר, ניין? דו קענסט אויפשטיין צופרי און דיין גוף פאנקשענט נארמאל, דיין הענט ארבעטן, אלעס ארבעטן, ווי דאנקבאר דארף זיין פאר דעם, ווי פרייליך דארף זיין פאר דעם. יארן צוריק האב איך געהערט א גוטע עצה, אז א מענטש זאל אויפשטיין יעדע צופרי, און די ערשטע זאך אפשרייבן פינף זאכן וואס ער איז דאנקבאר פאר. סאו האב איך אפגעמאכט, לאמיך עס פרובירן. איך בין געגאנגען, איך האב אנגעהויבן שרייבן יעדן טאג פינף זאכן וואס איך בין דאנקבאר פאר. סאו איז קודם נישט צו שרייבן יעדן טאג די זעלבע, האב איך אנגעהויבן אביסל אריינטראכטן, אקעי, וואס בין איך דאנקבאר פאר? סא איך בין דאנקבאר האב איך אנגעהויבן קוקן אקעי לאמיר זעהן קודם איך קען אליינס ארויס פון בעט איך בין דאנקבאר אז איך האב צען פינגערס און אלע ארבעטן איך בין דאנקבאר אז איך האב צוויי הענט און ס'ארבעט איך קען עס רוקן איך האב צוויי אויגן איך קען זעהן איך האב אויערן איך קען הערן איך האב א נאז איך קען שמעקן איך האב א מויל איך האב ציינער איך קען קייען איך האב א קול איך קען רעדן איך האב א צונג איך קען טעיסטן. און אזוי ווייטער און ווייטער, נו, בין איך ארויס טראכטן מער, איך שטיי אויף צופרי, וואס טו איך? איינע פון די זאכן, איך גיי ארויס אין ביסקיסע, איך בין דאנקבאר פאר דעם, איך קען, איך האב קאפי יעדע צופרי, די קאפי אליין, הייב אן אריינטראכטן, איך האב קאפי, איך האב הייס וואסער, איך האב צוקער טאמער וויל איך, איך האב מילך, איך האב א קאפ, איך האב, איך האב א לעפל עס צו מישן מיט. סאו, און אזוי האב איך אנגעהויבן צו נעמען יעדע זאך אין מיין לעבן וואס גייט פאר, און איך האב געזען וויפיל גוטע זאכן גייט פאר אין מיין לעבן, וואס איז געשען איז נאך אפאר וואכן האט עס געטוישט מיין גאנצע לעבן. סאו, איך האלט אז פינף איז אביסל איבערגעטריבן. דארף מען שרייבן יעדן טאג פינף זאכן, ווייל די אידעע איז נישט צו שרייבן יעדן טאג די זעלבע זאך, צו טרעפן יעדן טאג נייע זאכן, און דאס קען אויך זיין זאכן לאמיר זאגן וואס איז געשען נעכטן, האסט געהאט א, האסט א גוטע חבר, האסט האסט דאס, טראכט אריין אין דיין לעבן פון אלע גוטע זאכן וואס דו האסט און שרייב עס אראפ, און דאס איז נישט געמאכט פאר קיינעם צו זען, דו דארפסט נישט פאר קיינעם ווייזן, דו דארפסט נישט פאר קיינעם זאגן אפילו דו טוסט עס, ס'איז פאר זיך אליין, שטייסט אויף צופרי, און איך הייבס אן א טאג מיט אריינטראכטן וואס האב איך יא, וואסערע גוטע זאכן גייט פאר אין מיין לעבן, וואס געשעט איז ס'מאכט דיין טאג, ס'מאכט דיך זעהן אלעס גוט, מילא דיין טאג גייט האבן מער א פאזיטיוו עטיטוט, ווייל דו גייסט זעהן מער וואס דו האסט יא, און אזוי וועסטו זיין פאוקעסט אויף וואס דו האסט יא, וועסטו נישט טראכטן פון די זאכן וואס דו האסט נישט און פון ווייטאגן וואס דו האסט, מילא דיין גאנצע טאג גייט זיין סאך בעסער. און נאך אפאר חדשים קענסטו עס אוועקוואשן ווייל עס איז כדאי נאך א חודש, ליין עס אביסל דורך, און נאך דריי חדשים ליין דורך וואס האסט געשריבן די לעצטע דריי חדשים, און שוין אין דריי חדשים קענסטו צוריק אנהייבן און שרייבן נאכאמאל פון ניי, און דאן קענסטו עס אוועקווארפן, ס'איז נישט ס'איז נישט די איידיע פון עס אנהאלטן ס'איז נישט דאס, אויב דו ווילסט קענסטו עס האלטן באט דעס איז נישט די פוינט, ס'איז נישט געמאכט פאר קיינעם צו זען, דארפסט פאר קיינעם נישט ווייזן, ס'איז איידיע געמאכט געווארן פאר דיך אליין אפצושרייבן אז דו אליין זאלסט אננעמען די טאג מיט פאזיטיוויטי, אננעמען די טאג מיט גוטס און זען גוטע זאכן וואס גייט פאר אין דיין לעבן. סאו דאס איז די ערשטע לעוועל וויאזוי א מענטש קען האבן צרות און נאך אלס זיין, האבן א שטיקל חיות אין זיך, האבן זיין אביסל פרייליך. די זאך איז נאר אז ווען א מענטש לעבט אין די אויף די וועג

אפילו ווען ער האט צרות. אפילו בשעת די צרות זענען דא. ווייל ווען א מענטש טראכט אריין וואס דאס מיינט. די באשעפער איז די באשעפער אויף די וועלט און אויף אלע וועלטן. און באשעפער איז געווען פאר ששת ימי בראשית און ער איז בשעת נאך ששת ימי בראשית און ער זיין נאך די וועלט איז אויכעט. ער איז גרעסער פון אלע גרויסקייטן און אלע שטארקייטן און אלעס ווערט בטל פאר אים ווייל אלעס איז נישט קיין מציאות פאר אים. און יעצט באשעפער גייט און האט דיך געגעבן לעבן, און ער האלט דיך ביים לעבן א גאנצע צייט, און די האבן אויך לעצטע וואך געגעבן די דרשה פון אין עוד מלבדו ארויסצוברענגען אחדות השם, איז כ'האב עס געוואלט מקדים זיין כדי מ'זאל קענען פארשטיין די נקודה. וויאזוי מען קען זיין פרייליך מיט צרות. דאס מען זאגט מחדש בטבע בכל יום תמיד מעשה בראשית אז יעדן רגע גייט דער באשעפער און ער מאכט ער באשאפט נאכאמאל די וועלט, ער באשאפט דיך נאכאמאל. וואס טייטשט דאס? אז דו ביסט זייער חשוב פארן אייבערשטן, דער באשעפער דארף דיך האבן, די וועלט וואלט נישט געקענט אנגיין אן דיך, איז וויאזוי קען זיין א גרעסערע שמחה פון דעם? סאו למשל, שטעל דיך פאר א מלך, א מלך א קעניג פון א לאנד, וואס היינט איז שוין נישטא קיין קעניגן כמעט, איז לאמיר זאגן א פרעזידענט, וויל קומען איינשטיין ביי דיר אינדערהיים פאר איין טאג, וואלסט דאך נישט געווען, וואלסטו נישט געווען מלא שמחה אז אזא זאך געשעט? האסט פארגעסן פון אלע דיינע צרות? עס וואלט דיך גארנישט געבאדערט אז א מלך וויל קומען איינשטיין א פרעזידענט וויל און לאמיר זאגן היינט אסאך מענטשן זענען זייער ביזי מיט פאליטיקס און יא ווייסט די פרעזידענט טויג נישט און דער טויג נישט אקעי נישט קיין פרעזידענט לאמיר גיין צו א עושר לאמיר זאגן אילאן מאסק וויל קומען איינשטיין ביי דיר אינדערהיים פאר איין טאג. וואסערע חשיבות וואלט דאס געווען ביי דיר? וואלסט פארגעסן פון אלעס. און דאס איז ווען א בשר ודם וואס ער איז באשאפן געווארן פון די אייבערשטער, קוק וואסערע חשיבות ס'האט פאר א מענטש אז די אייבערשטער אליין זאגט איך וויל קומען וואוינען ביי דיר. וויאזוי קען זיין א בעסערע זאך פון דעם? אז דער אייבערשטער אליין קומט און וואוינט אין דיין הויז, ער קומט ער וואוינט מיט דיר, ער איז מיט דיר א גאנצע צייט, איז וויאזוי ברענגט מען אריין די אייבערשטער אין די הויז, וויאזוי ברענגט מען אריין די אייבערשטער אין דיך, דורך דעם וואס מען גייט אויף די תורה און מען איז מקיים מצוות, איז מיט דעם וואס א מענטש טראכט, פון איין אויבן ובדוי, ער טראכט אריין, עס איז נישט דא עפעס אנדערש חוץ די אייבערשטער, דאס ברענגט אים נענטער צו טון מצוות און דאס ברענגט אים נענטער צום אייבערשטן, ער ברענגט אריין די אייבערשטער אין זיך. און צו בעסער מסביר זיין די נקודה, ווען מען זאגט איין אויבן ובדוי טייטש, עס איז נישט דא עפעס אנדערש חוץ די אייבערשטער, אבער עס איז דא איין זאך וואס קען זיך איינרעדן, איין זאך וואס האט די יכולת צו מיינען אז עס איז א זאך פאר זיך, און דאס איז די מענטש, די מענטש קען זיך איינרעדן אז כאילו ער איז א זאך פאר זיך און ער איז אפגעטיילט פון אייבערשטער. פארוואס? ווייל די וועלט איז א חשכות, ווייל די וועלט, אין די וועלט איז נישט דא די אור פון די אייבערשטע, וואס הייסט עס איז נישט דא? עס איז נישט דא די לעכטיגקייט אז אונז זעהן נישט די לעכטיגקייט, אונז פילן נישט די לעכטיגקייט, די לעכטיגקייט איז דא אבער עס איז באהאלטן פאר אונז, דער באשעפער קען זיך נישט דערווייטערן פון קיין מענטש, ווייל דער אייבערשטער איז איבעראל, און אז דער אייבערשטער איז איבעראל קען ער זיך נישט דערווייטערן פון א מענטש, אבער א מענטש קען זיך דערווייטערן פונעם אייבערשטן, סאו וויאזוי קען זיך א מענטש דערווייטערן פון דעם אייבערשטער אז דער אייבערשטער איז איבעראל? דער מענטש קען זיך באשאפן ביי זיך, ווי מ'זאגט אין ענגליש, דעלוזשן. דער חלום, ער קען זיך איינרעדן כאילו ער איז א זאך פאר זיך. דער אייבערשטער האט געגעבן די כח פאר דעם מענטש זיך איינצורעדן כאילו ער איז א זאך פאר זיך און ער איז אפגעטיילט פון אייבערשטן. סאו קומט אויס ווען א מענטש לעבט מיט גשמיות און ער איז פארנומען מיט אלע שטותים און אויב חס ושלום ער זינדיגט וואס געשעהט איז, ער האט באשאפט אין זיין וועג פון זעהן, אין זיין וועג פון פילן האט ער זיך אפגעהאקט פון די אייבערשטער, אז ער זעהט נישט די אייבערשטער, ער פילט נישט די אייבערשטער, אז די אייבערשטער איז מיט אים. ער האט נישט די פערסעפשאן פון די אייבערשטער, אבער די אייבערשטער איז מיט אים א גאנצע צייט. סאו קומט אויס טאמער די מענטש גייט אין התעשכ, און ער טוט תשובה און ער הייבט אן גיין אויפן וועג פון תורה, און ער לעבט מיט די זאך פון אחדות השם, מען איין עוד מלבדו, וואס געשעהט דעמאלטס? גייט ער, ער טוישט זיין פערסעפשאן, איז מילא פילט ער ווי די אייבערשטער איז מיט אים א גאנצע צייט. קומט אויס אז א מענטש לעבט מיט אחדות השם, איז קודם זעהט ער איין וואסערע חשיבות ער האט, אז די אייבערשטער האלט אים אין איין, נאכאמאל באשאפן, ס'טייטש די אייבערשטער וויל אים, ער פילט באליבט, ווייל דער אייבערשטער איז איבעראל, דער אייבערשטער איז מיט אים א גאנצע צייט, ער איז א חלק פון דער אייבערשטער, און ער האט נישט מורא פון גארנישט, ווייל דער באשעפער היט אים, נישטא וואס מורא צו האבן פון. סאו וויאזוי קען א מענטש האבן א בעסערע לעבן פון דעם? עס קומט אויס ווען א מענטש לעבט די וועג, קומט ער אן צו אזא לעוועל פון שמחה אז דאס שטייגט איבער אלע זיינע צרות, סאו די צרות קען דא זיין, אבער ס'שטייגט איבער, די שמחה וואס ער האט שטייגט אים איבער אלע צרות. איז וועגן דעם זאגט מען אשריני מה טוב חלקיני מה נעים גורליני מה יפה ישעשעני. אשריני מה טוב חלקיני וואויל איז אונזער חלק, און מיין נועם גורלינו, און ווי זיס איז אונזער גורל, און מה יפה ירושתינו, ווי שיין איז אונזער ירושה, סאו לאמיר זאגן א מענטש איין טאג האט געהאט עפעס א פעטער זיך האט נישט געוויסט אז ער רייכט און איבערגעלאזט א ביליאן דאלער, דער מענטש ווערט מלא שמחה. אונזער ירושה איז די זאך אז אונז קענען אריינברענגען די אייבערשטער אויפן וועלט, אונז הייסן די עם סגולה, וואס זענען אונז עם סגולה, אסאך מענטשן פרעגן די קשיא, מיט וואס זענען אונז סגולה, מיט וואס זענען אונז די טשאוזן נעישן, מיט וואס זענען אונז טשאוזן? אז אונז האבן געליטן אזעלכע צרות אלע דורות, און מען האט אונז פיינט, יא אונז זעמער טשאוזן ווייל אונז האבן די זכי' אריינצוברענגען די אייבערשטער אויפן וועלט און אים אויסשפרייטן איבער די גאנצע וועלט, דאס טייטש עם סגולה, אונז זעמער אויסגעוועלט צו קענען פארשפרייטן די איין עוד מלבדו אין די גאנצע וועלט. יעצט די דריטע מדריגה. איז בעצם א זאך וואס איך פארשטיי נישט, און כ'מיין איך האב נאר געהערט דערפון און איך האב אבער ס'איז נישט קיין זאך וואס מ'דארף אסאך אריינגיין אין דעם, ווייל דאס איז זייער זייער ווייניג מענטשן מיין איך זענען אנגעקומען דארט. און דריטע מדריגה טייטשט אז א מענטש כאילו ער איז בשמחה מיט די צרה אליין, עס הייסט די צרה אליין מאכט אים בשמחה, וואס איך קען עס נישט פארשטיין, אבער וויפיל איך קען עס אנטאפן, אז א מענטש וואס לעבט מיט אחדות השם און ער זעט די אייבערשטער איבעראל איז יעדע מאל ס'געשעט עפעס שלעכט ער זעט אז דאס איז א חלק פון די בריאה און אז באשעפער האט דאס באשאפן מוז דאס זיין גוט מילא ער זעט די באשעפער אין דעם און ער זעט נישט די צרה אליין סאו איך האלט נישט איך האלט זייער ווייט פון דארט איך האלט נאך אינמיטן זיך אויסלערנען צו האבן א פאזיטיוו עטיטוד און איך פרוביר איינצוזען אחדות השם און צו לעבן מיט די אייבערשטער איך האלט נאך נישט דארט אבער איך וואלט געוואלט דשאסט ארויסברענגען אז ס'איז דא אזא זאך. איז זייער ווייניג מענטשן אבער בעצם זענען אנגעקומען צו די לעוועל פון לעבן מיט איין אויבן אויף וואדע. אבער א מענטש וואס לעבט מיט איין אויבן אויף וואדע איז בשמחה אפילו ווען ער האט צרות. ס'איז דא מענטשן וואס זענען דורך זייער לעבן משוגענע צרות, זייער א שווערע לעבן געהאט. און ס'איז דא מענטשן וואס האבן א שווערע לעבן. און ס'איז דא מענטשן וואס זענען בשמחה מיט די אלע שוועריקייטן וואס זיי האבן. פארוואס? ווייל זיי לעבן מיט די איין אויבן אוואדי, זיי לעבן מיט אחדות השם, זעען זיי איין אז אלעס איז שטותים, ס'איז אלעס הבל הבלים, און ס'איז נאר דא א באשעפער, דאס איז די איינציגסט זאך וואס איז דא, און די חיות וואס די איין אויבן אוואדי געבט אים, וועגט איבער אלע זיינע צרות, מילא קען ער זיין העפי. סאו צו מסביר זיין בעסער, ווען א מענטש לעבט מיט א פאזיטיווע עטיטוד, אבער ער לעבט נישט מיט די אייבערשטער, ער טראכט נישט פון די אייבערשטער אסאך, וואס געשעהט איז, יא, ער קען קאופן מיט זיין לעבן, ווי מען זאגט אין ענגליש, ער קען גיין אין לעבן אפילו ווען ער האט אסאך, א זייער א שווערע לעבן, אסאך צרות, אבער די פראבלעם איז, ער קען נישט עכט זיין בשמחה, אדער טאמער הייבט ער אן טראכטן איבער זיינע צרות, פאלט ער אראפ, טאמער הערט ער איינעם רעדן פון א זאך און דאס וועקט אים אויף פון זיינע צרות, מילא איז ער ווייטער אראפגעפאלן, דארף ער ווייטער אנהויבן אוועקטראכטן פון דעם. ער קען נישט עכט זיין בשמחה, ווייל דער פאזיטיוו עטיטוד מאכט אים, אקעי, קוק אויף די זאכן וואס דו האסט יא, קוק אויף די גוטע זאכן, קוק נישט אויף די שלעכטע זאכן. ווייל א מענטש וואס לעבט מיט די אייבערשטער ווערט ער אזוי מלא שמחה אז אפילו די צרות זענען דא און אפילו ער קען טראכטן פון די צרות ס'קען אים ליגן אויפן קאפ בשעת ער האט די צרה קען ער זיין העפי ווייל די שמחה פון די אייבערשטער שטייגט איבער די צרות. איז פארשטייט זיך עס איז זייער א שווערע זאך אנצוקומען דערוועגן אונז מענטשן. אונז זעמען געבוירן אין רמ ע עירוב, אונז זעמען פארנומען א גאנצע טאג מיט אלע גשמיות, און אלעס אונז ווילן איז יו נאו האבן א גוד טיים מען זאגט, אונז זעמען ביזי מיט אלע שטותים אויפן וועלט, און אנצוקומען צו די מדריגה פון לעבן מיט אחדות השם, לעבן מיט איין אדם לבד איז זייער א שווערע זאך, אבער דאס איז די עבודה. און עס איז כדאי פאר א מענטש צו ארבעטן אויף זיך, איז קודם אזוי ווי איך האב געזאגט, הייב אן ארבעטן אויף די פאזיטיוו עטיטוט, און נאכדעם ארבעט אויף די זאך פון לעבן מיט די באשעפער, און אננעמען איינזען אז ס'איז אלעס הבל הבלים צו איין אויבן אוודאי, און צוביסלעך וועט מען אנקומען ביז מ'וועט זען אז די אייבערשטער איז אלעס. האטס א גוטן טאג.